Mepɛ sɛ mebisa question bi wɔ ha, ɛyɛ very important. Ɛfa asɔfoɔ no a wɔn anya wɔn wɔ Ghana hɔ no, a wɔhu wɔn sɛ wɔyɛ asɔfoɔ no. Wɔn wɔ kasa bi a wɔn taa ka. Wɔn se, yɛtee Daniel de no kɔtoo gyata buo mu. Ɛɛ Niniwi Jona kɔ hɔ kɔhyɛ nkɔm. Wɔn de wɔn ho toto prophets a na wɔn wɔ Bible mu. Na wɔn mmu sɛ wɔn sɛ prophet na wɔn nnwuma a wɔwɔ Bible mu na ɛne sɛn. Prophets a wɔbobɔ wɔn din wɔ Bible mu, hwan na na ɛtɔn oils? Prophets a wɔbobɔ wɔn din wɔ Bible mu no, hwan na na wɔgye tithe gye collection? Prophets a wɔbobɔ wɔn din wɔ Bible mu no, hwan na na ɛhyehyɛ nkɔm wobɛwu, wobɛyɛ sei, wobɛyɛ I mean saa nkɔmhyɛ na wɔhyɛ hyɛ hyehyɛ no, wɔde mo ho toto wɔn no, mommisa mo ho question sɛ saa na na wɔyɛ anaa? Obiara nni hɔ a na ɔwɔ asɔre. Prophets a na ɛwɔ Bible mu, obiara nni hɔ a na wate asɔre sɛ, M'asɔre nie, me church members nie. Enti sɛ mode mo ho retoto wɔn a, ayɛ a monsan mmisa sɛ, Saa prophets yi, dwumadi a yɛne adi no, ɛno bi na wɔredi anaa? Nkɔmhyɛ a saa prophets no hyɛeɛ a yɛatwerɛ agu Bible mu no, wo nkɔmhyɛ a worehyɛ no, yɛntwerɛ ngu Bible mu baabiara. Worehyɛ n'akokwa, ɛnkɔsi hwee. Ayɛ a mummusa akoa yi ɔkɔɔ ɛyɛ kwaku bɔfoɔ ɔkɔ nom ayi ɔyɛ yi a ɔwu yi ɛɛ me werɛ firi din kakra ɔno dwumadi ɔbɛdi wɔ asase yi so so ate aseɛ buku bɛn ne ɛtwerɛ gu mu buku bɛn ɛne ɛtwerɛ gu mu saa dwumadie bɛn na ɔbɛdi wɔ asase so ɛtwerɛ gu buku yɛntwerɛ gu buku mu ɛti mo mo nkɔmhyɛ a mohyɛ no ɛne dwumadie a moyɛ no yɛntwerɛ ngu buku mu Ɛyɛ mo hyɛ na akyɛ mo members kwa, wowu a asa. Kɔ Bible no ase mma yɛnyi bi mfiri mma yɛmfa bi nka ho. Nti deɛ woyɛ no ɛmba Bible mu da, yɛntwerɛ. Wonyɛ prophet, the last prophet ɛyɛ Jesus Christ. Wɔsi deɛ wɔhu nna hu n'agya. Ɔno pɛ na abɛnam no so abɛkɔ agya no hɔ, that's it. Wontumi mfa sɔfo bia so nkɔ Jesus ɛnkɔ heaven, Jesus Jesus pɛ. wobɛtumi afa no so a gye sɛ ɔne ne mmienu wɔ saa connection wei personal relationship ɛno na montu mo members no fo sɛ wɔn ne jesus nyɛ ayɔnkofa sɛdeɛ bi ɔbɔ mpaeɛ a ɛbɛtumi akɔ agya no hɔ na agya yɛ no apɛdeɛ ama no wonya wapɛdeɛ because sɛ ɔsɛ hwehwɛ ɔsoro n'ahennie ne ne tenenee kane na deɛ aka wɔn fa nka ho Woregye obi kunu, wotwitwa obi nantini, wabo, woregye obi yere, adwene bɔne taa wo tirim, wote hɔ no bɔne ayɛ wo tirim ma na ate aso dɛm. Wopɛ nkwagyeɛ saa ka ho. Yɛbɛyɛ dɛn de papa asa apee bɔne so? Gye sɛ wo live abrabɔ ne te sɛ Kristo. Kristo n'anammɔn no, wotumi hu no so ansa na Kristo atumi aboa wo. Ɛno nti na monam asɔfo azan wei mu so no, wohu no sɛ ɔno na ebetumi ne Jesus akasa because ɔno na ɛtene, wo wontene. Deɛ ntia, because of bɔne na ɛbata wo ho nti no. Eti monte aseɛ. Sɔfo biara na obetumi de wakɔ Jesus ne nkyɛn, gye sɛ wankasa. Na sɔfo bi aba abɔnten hɔ sɛ yɛfrɛ no sɛ sɔfo Joshua. Waba aba abɛkasa. ɔde ne ho retoto ɛyɛ Bible mu prɔfɛs no. Ebi si yɛ ɛma yɛkyee owu so bɛmpa too mu. Obi bɛgyinaa abɔnten kaa sɛ, Yɛkye Daniel gye no toom, yɛkye hwan hwan gye no toom. Bisa sɛ, Daniel, Daniel yɛgye no toom? Anaasɛ, Prɔfɛs a wɔn Bible mu a yɛkye wɔn toom, na ɛdeɛn na wɔyɛɛ a ɛkyee wɔn too mu? na wɔn reka Nyankopɔn asɛm. Ebi sɛ menka ka sɛ mempɛ Jesus ne ntwa ɔti, wɔsɛ still mepɛ Jesus ne yɛtwa ne ti ne yɛde bi rehyɛ anwa mu. Osɔfoɔ ne akyi ne tum, ɛdeɛ nti na ɛde ne tum. Ɔbaa sɛ wɔmmra na ɔnkyɛ ne mbo no, ɛna ɔkɔɔ so wɔ kɔ ame akye n'abo de ne tum. Ɔne ɛyɛ Elijah deɛ yɛ pɛ, ɛnyɛ pɛ. Enti mfa ntoto ho. Mom yɛnwene physical, spiritual no adɔɔso. Yɛnkɔtie Sɔfo Joshua nsɛm a ɔka wɔ ha a ɔde ne ho retoto Yona ne Jonah ne hwanwan wɔ ne mu nti. Tiri bɛka kyerɛ wo sɛ menhyɛ nkɔm take it first w'ani abu w'ani afira wonnim sɛ bɔne abɔ wɔn tirim ah wonnim sɛ threatening of the gospel of Jesus Christ. Threatening of the gospel of Jesus Christ biara ni baabiara. Obiara ni hɔ a ɔɔ threaten gospel of Jesus Christ biara. Wo tu mfuturo de gu nkurɔfoɔ ani. Obiara ni hɔ a ɔɔ threaten gospel of Jesus Christ. They try to dampen the Holy Spirit. Do you know that? Cash, me wura ho too much. Prophet bi a ɔhyɛ nkuo bi a listen to wɔ Prophet Joshua Ji. Wọ́n ní bi sẹ́ deɛ kọ́ so asọ́fọ́ náà yà náà. Ebi nsi wiase da sẹ́ ọ̀ma bi wọ hɔ. ne yɛahyɛ nkɔm ato asɔfoɔ se sɛ mankasa nkasa ka wɔn ano tum monhyɛ nto obiara platform so the whole mepaakyɛw polisifoɔ nka asɛm a monkasa adɛn na wosan ɛtwiste polisifoɔ asɛm a wɔka polisifoɔ se mobɛtumi ahyɛ mo nkɔm but nkɔmhyɛ a ɛde fear and panic bɛba no kɔ nipa korɔ hɔ kɔka kyerɛ no asɛm no tintin dzetee nyinaa ni wei na mosu wɔ ho no Ghana
Holy Spirit ɛya n'ahomete n'awerɛho ɛnɛ mete TV ho na ne suo bɛwura m'anum polisi nnɛ na yɛn interview no wɔ Adum TV no sɛ Sɛ wohyɛ nkɔm na ɔde wo kɔ court a, na wakɔfa Gabriel afiri soro na wabɛkyerɛ sɛ ɔne maa wohyɛ nkɔm.
Yes, ɛwɔ sɛ ɔkɔfa Gabriel ba. Because wontumi mɛka sɛ wo ba abɛwu sei na ɛbɛyɛ wo sei na ɛbɛyɛ wo. Wɔabrɛ nipa korɔ ka kyerɛ no wonyi no adanseɛ. Nti ɛwɔ sɛ ɔkɔfa Gabriel de ne ba. Mefoa so. Saa mmusuo asɛnka wɔ bi nsi da. Ebi nsi wiase da. Ghana, Ghana, adɛn? Ghana adɛn Ghana adɛn na n'ado ahwenni ahenni ɛrepɛ deɛn ɛrepɛ deɛn ɛreperepe awieɛ anaa ɛreperepe ɔsɛeɛ adɛn ɛbaa ne sɛ na polisi ne tumi ka sɛ wa adom tv so sɛ sɛ mekyew na mede wokɔtom five days na meyiw na mede wokɔ kɔɔte wa na wakɔfra gabriel firi soro ne wafrɛ sɛ Gabriel na mahyɛ nkwa na Gabriel aba abɛgyina adaka mu oh Ghana ɛdeɛ ni.
Adekoro nti wɔn ani abere ne nyinaa ne sɛ maame nka no korɛ nkyɛn ho ɛnyɛ nkɔmhyɛ no a wɔbɛhyɛ na ɛyɛ wɔn yaw na mmom ɔhyɛ nkɔm no a akwankyerɛ edi akyire. Saa akwankyerɛ no a ɛdi ɛyɛ nkɔmhyɛ no akyi no, yɛnkɔgye no kwa, yɛde sika na ɛkɔ. Ne nyinaa asiizi. Adeɛ a ɛha wɔn kɛseɛ paa na meka akyerɛ wo no. Ɛno na ama wɔn bo afu a wɔkasakasa bebrebe because sɛ wɔhyɛ nkɔm no a, obenya problem ɛna nkɔm sɛ mɛma nipa akɔ ne hɔ for akwankyerɛ ɛyɛ wuo deɛ woka sɛ wobɛdi yie in the next twenty twenty a nipa korɔ nkwagye akwankyerɛ da na mmom wobɛwu wobɛyɛ sei biribi bɛbɔ wo kei bɛbɛ ɛne saa no wobɛkɔ akɔgye akwankyerɛ nti akwankyerɛ no wɔn nnya nyɛ no ɛno ho su ɛna wɔn su no ɛnyɛ biribia ntia.
biribi asie o sɛ wondi honhom mu a wonka honhom mu nsɛm sɛ wondi sunsum a wonka sunsum mu nsɛm ɛyɛ musuo sɛ yɛbɛtow bi a sɛ yɛbɛtow bi a nka ɛbɛka sɛ yɛn nananom anyɛ adeɛ sɛ yɛbɛtow bi a nka ɛbɛka sɛ yɛn nananom anyɛ adeɛ Asɛm wei sɛ yɛbɛtoo no Bible mu sɛ, Ɔhene bi bɛdii adeɛ, na ɔde lɛtɛ maa n'asɔfoɔ sɛ, Obi anhyɛ nkɔm afe awieeɛ a, ɛyɛ musuo. Ɛyɛ musuo. Bɛmpa mo ani na hɔ. Ɛma no nye w'ani ho sɛ wanhyɛ nkɔm a, ɛma no nye w'ani ho. Mo ani na hɔ o. Prophet wɔn so bɛpam wɔn nina hɔ. Yɛpɛ wasɛ wo nti ayi wɔn mɛne nyinaa danseɛ sɛ krataa bɛtɔ wɔ sɛ obiara nhyɛ nkɔm sɛ defɛnsi o wɔn nina hɔ. Ɛyɛ agyinatuo ɛyɛ agyinatuo wɔn ato agyina na ka Ghana nda soɔ nyinaa sa. Ti adiifoɔ ne ne mma anidasoɔ. Last year, abaa no hyɛɛ sɛ ɔmo obi anyɛ all night kɔbi nanti. Yɛpere sɛ sɛ yareɛ. Na de nsi ase yareɛ deɛ. Hey, meyam yɛ meyama Ghana. Me ho twaa me. asa wadi me asa wati agu me so yɛse kɔ nipa no fie ɛkɔbɔ na maneɛ mepa mekyɛ ɔnyɛ nkɔmhyɛ nane ɛkɔ nipa fie kɛka kyerɛ no ɛnyɛ nkɔmhyɛ nane ɛkɔ obi fie kɛka nyame kura nkɔmhyɛ ehu sɛ wɔbɛsɛe Niniwi wɔsi I'm ready to destroy the city of Niniwi ɛgɔ sɛ Yona yona kɔ ka kyerɛ sɛ ne ne wi nti wɔnkɔ wɔredwane nyame sɛ stay go and sin paakyɛw yona du ne ne wi no ɔkɔ ahemfie noa no yona ɔdu ne wi no wɔne minister bi kɛkaa secret yona ɔdu ne ne wi no ɔkɔ ayi palace house tini bɛka kyerɛ sɛ mɛnhyɛ nkɔm take first wani afira Wonnim sɛ bɔne abɔ wɔn tirim? Ah, wonnim sɛ.
Ok, enti wotie deɛ ɛyɛ ɔsɔfoɔ yi ɛreka a? Mepaakyɛw, Israel ha, yɛwɔ spiritualfoɔ wɔ ha paa, nso wɔn nhyɛ nkɔm sɛdeɛ mohyɛ no no. Enti nsɛm a polisifoɔ ɛreka ne sɛ, sɛ wote sɛ obi ho asɛm abɛhyɛ wo tirim na ɛwɔ sɛ wɔka kyerɛ no a, kɔ nipa korɔ nkyɛn kɔka kyerɛ no. Asɛm no tenten tiatia nyinaa no no. DSP Alexander Obeng, ɛyɛ polisifoɔ nyinaa kasamafɔɔ, PRO, ɔwɔ so. Yo, me nua, um, mede wase, mesu me maa mo akye. Na mpakyɛ apem bɔkɔɔ deɛ. O,
ɔdomfo a, Kristo. Mm. Na me nka bi hyɛ mu, ɔno ade ne dɔ bɔɔ me. Mm. mm. Meyɛɛ bɔne so. Awo. Mm. Wɔanyi ma yipa mu, na da no ano. Mm. Ɔbɔɔ nkwagyeɛ nhyehyɛeɛ maa me wɔ mm. Genesis 3:15 sɛ ɔde ɔtaa bɛto mm. ɔbɔnsam ɛne ɔno ne ntam na ɔbɔnsam bɛka ne nantin deɛ na ɔbɛbɔ ne ti na mpaara mpaara ɔbɔnsam taataa no a mm. wantumi na ɔbaa Calvary na ɔbɛbɔ ɔbɔnsam ti na nansa so ɔsɔreeɛ na Ɔka kyerɛɛ Stephen maa no huu pefee sɛ wasɔre agyina mm. na wagya ne mfa nifa so a wagyina ma me sɛ ɛnkyɛ ɔbɛba. Mm. Saa no nti ɔde Honhom Kronkron adom me meekɔ akubem. Mm. Na adom no nti Yesu Yesu Kristo adom no nti me ne m'abusua yɛn nyinaa yɛn ho yɛ. amen amen yɛda otwa di abɔ nyankopɔn so ase papa yɛmmɔ no yɛmmɔ no tɛw yɛwɔ hɔ na yɛnya ɛyɛ deɛ kenkan yi bi ne amansanten ntankɛseɛ internet no so deɛ ano ano ano ɔden na seesei no yɛmmu sɛe deɛ yɛhu yɛte ne ade yi statement ɛba yi saa na ɛteɛ anaa nkyerɛkyerɛ bi wɔ bi wɔ hɔ a wobɛkyerɛkyerɛ mama ghanafoɔ nyinaa atie anɔpa yi Yo, na edi kan. Ɛɛ, mo adom, mo adom me Ghana ama ɛma mposi di yɛ no. Hmm. Ɛɛ, yɛama mpos, pos no, wotie so baako. Oh. Meyɛ sɔprotenant. Oh, yo. Oh.
Kafra. Ɛɛ, yɛ DSC.
Super. Fa kyɛ me. Ɛtɔ so.
Ɛhu sɛ, ɛyi bi a wɔtwerɛ wɔatwerɛ gu ɛyi no ase no ɛɛ mɛsɛ ɛɛ polisi yɛ yɛ mmerɛ biribiara. yo producer mesrɛ wo a ɛɛ me inspector general of police dr george akubu dampare ɛɛ ɛɛ ɔmmerɛ biribiara ne mu yɛ menim ne sɛ sɛ nnora krataa no a yɛde bɛtu dwa ɛno deɛ ɛno deɛ ɛyɛ adeɛ a ɛfiri mmerɛ santen ne nɛ yɛkɔhwɛ yɛ mmara kuni no a hmm. yɛfrɛ no criminal offences act a yɛn nananom de gyaa yɛn yɛnya independence no akyi 1960 hmm. no a bɛkɔ kratafa a ɛtɔ so ahanu ɛne nwɔtwe hmm. ɛne ɛne tɛtɛ baako na ɛwɔ so no ɛhɔ na wɔse sɛ yɛte Ghana ha a, yɛte ateasefo asase so na honam ne mogya yi na yɛayɛ ateasefoɔ nhyehyɛeɛ hmm. yɛayɛ court hmm. yɛayɛ prosi na yɛahyɛ prosi sɛ hmm. ghana deɛ ɔpɛ ne sɛ Polis wɔ adwuma a ɔkɔyɛ. Hwɛ sɛ yɛahyɛ mmara a yɛde ama Inspector General of Police anaa Ghanafoɔ sɛ wɔnhwɛ sɛ obi mu soɔ nti mmara wɔ hɔ. Mm. Nea nea ɛtɔ so mmienu Mm. na saa afoɔ a ɛyɛ adehyeɛ wɔ ɛɛ ateasefoɔ asase so a ɛfrɛ ha Ghana no yɛn mmara no yɛn nyinaa hyɛ aseɛ bi mm. eh, no exemption na ɛtɔ so ama prosi aka deɛ sɛ ɔhwɛ sɛ sɛ obi kɔfom ghana mammara no a mhm. eh, na nnipa no ɔhyɛ mmara no ase a ɛkwan a ɛbɛfa soɔ ayɛ nhwehwɛmu anya adanseɛ ɛna ɛdina bɛgyina mmaranim nyinaa anim na bɔ no kwaadu no mm. ɛno ne polisi asɛdeɛ nti sɛ saa nhyehyɛ yi mmara yi ho asɛm na woka deɛ a ɛno deɛ na ɛda adi pefee sɛ ɛnyɛ inspector general police mm. dr george akufu dampare anaa ghana police service anaa polisi ni bi na ɛbra sɛ Mma obi nkohunahuna obi nkogu obi ayamuhyehyeɛ. Yo.
Mma obi nkɔto n'anom tuo nkɔyɛ adeɛ a ɛbɛtumi de oyini ne basabasa bɛba a ɛka causing fear harm ne panic no ebi bɛba yɛ man mu. Emu na ɛyɛ mmara ɛyɛ mmara ɛwɔ hɔ. Efisɛ mmara no a ɛwɔ hɔ no, mm. ɛnyɛ nnɛ nko ara na mm. Ghanafo ahu. Mm. Ɛde nnipa no bebree ama na anum a mmaamuwa no bi koraa ɛkɔyɛ bi a ɛkɔ kɔɔto no koraa. Kɔɔto no kyi wɔn kosii remand. Na kyerɛ sɛ Ghana wɔ mamla a court so ani ku ho mm. eh, na manfoɔ ho ani ku ho nti ɛwei deɛ ɛyɛ fotuo
ɛne
nkae ɛne ɛbɔ sɛ sɛnea furusie nwoma no mu no kyeame ne kasa ɔka kyerɛ nana ɔse asɛm no bae ɔse nana asɛm yɛate bi pɛn mm. eh, na ɔkae no Nti wei ɛnyɛ eh, polisi na ayɛ na mmom Ghana mm. na ahyehyɛ ne mmara ɛna sɛnea ɛyɛ a na nneɛma no bebree wɔ hɔ no a wosɔ kanea hyɛ akonnwa ase a ɛnhyerɛn no wei de apagya si soɔ na wei koraa deɛ fa baabi koraa no ɛɛ nim sɛ yɛakan eh, NCC so bɛka bi, ɛbɛ bi bɛ so ɛka ho, na nka boa. Na dodoɔ no ara te, ɛfiri sɛ eh, nkyerɛkyerɛ ɛne ma baamu oh. ɛboa ma nimdeɛ kɔ anim ɛma yɛdie so ba ɛma mpuntuo ba because eh, Eh, papa wɔde ɛma eh, mentwa ano na deɛ mepɛ sɛ mebusa ne sɛ eh, woka yi nyinaa no woma yɛhu sɛ ɛyɛ mmara a ɛwɔ hɔ ɛna mafa so ɛna mɛfa ne sɛ mode tu yɛfoɔ na ɛnkane no na saa mmara no na ɛni hɔ
na meka sɛ fear and panic deɛ ɛnyɛ ade foforɔ Me deɛ ehia me paa ne sɛ sɛ mmara ni mmara yi ma ka ho mm. nti sɛ na ɛkane na ɛwɔ hɔ anaasɛ ɛnɛ ɛyɛ adwuma no deɛ ehia ne sɛ ade biara yɛdi so anaa ɛno no na ehia efi sɛ wɔde mpanimfoɔ koraa kan sɛ wosan wɔakyi kɔfa sɛ yɛnkyi anaa meboa mm, mm. nti deɛ ehia me deɛ mprempren yi Because naano obi kɔɔ ho prison. Naano obi kɔɔ polisi kuku. Naano yɛtwe obi yɛdɛdɛdɛ kogyina mmerɛni nni n'anim. Na ɛnyɛ akɔnɔ mma wɔn saa o. Hmm. Nti mɛsrɛ sɛ deɛ ɛhia paa ne sɛ ɛde asɛm deɛ ɛka ɛde awo ne hia meɛ. Ɛhɔ na nimdeɛ wɔ. Ɛhɔ na mmara so die ni ɛhyɛ aseɛ firi. Mm. Sɛ nipa no nya te aseɛ ho sɛ mm, ade wam sɛ ayɛ kyɛ yɛyɛ yɛn ho nku daa nti neɛ yɛka yɛntie ne yie na yɛn so ankɔfa mforɔfoɔ yɛn ho. Asɛm no ɛtiatiatiatia sɛ ɛba sɛ obi kɔka biribi a ɛde ayamhyehyeɛ bɛba a, yɛse obi fom kum a menya sɛ obi mfom dwa anaa mmoa nokorɛ
mmara mu yɛde bi baeɛ
sɛ obi na no akɔka agye obi sɛ ɛdeɛ na ɛkyerɛ sɛ adeɛ na wɔka no ɛbɛtumi de asoma ba bɛba hɔ mm. obi na ɔne kɔka saa na wonim a wo so wonkɔfa wafidie sɛde wafidie a mene wo kasa so yi na womma makwanya na mesɛ mekɔ ba mu nkɔyi ne huhuu mu mansa nyinaa nte kurugu asɛm no koraa no wanka nkyerɛ amansa nyinaa nti wo sɛ wode wafidie electronic service yi wo kɔnso watwe microphone asi anim na wotu gu mframa mu no ɛno so kɔ akɔfa somaba nti mmaranimfoɔ no yɛ mmara no ama ghana no wɔhwɛɛ afa no deɛ ɔse yɛdi kan ohu pataktakra mu mepa sɛ o deɛ hia paa no sɛ yɛnte aseɛ mm, mm. yɛ ghana nhyehyɛɛ no yɛyɛ ma ateasefoɔ mm. yɛanyɛ ama sunsum ɛne asabɔfo yɛ yɛnyɛ bi yɛyɛ ateasefo a yɛwɔ din ɛwɔ ghana kaade so wowɔ driver woyɛ driver a wokɔ din bi a wodi wɔ hɔ wo fie a wodi yɛwo piafoɔ mpasɛ wode ase ateasefo ateasefo asase so ɛho asɛm deɛ ɛka ɛne ɛwɔ ateasefo kɔɔto mpasɛ woakɔ kɔɔto a yɛde

wobɛtumi akɔ de ɔsɔfo ɔbɔfo gabriel aba bɛka sɛm sɛ ɔna ka kyerɛ na yɛkɔ yɛkɔbusa sɛ obɛyi ano a sɛ yɛnkɔ gabriel hɔ na wɔto ghana yɛmpia ɛne polisi ni a ɔbɛyɛ investigation nti mmara no dɛ ɛyɛ pefee sɛ wobɛdi wo lane mu yɛne ateasefoɔ nti meɛnka ateasefoɔ asɛm Ka teasefo asɛm o. Ɛkɔka biribi a, mmara no na meka no, section 208 one. Yɛate ase. Akyerɛkyerɛ evidence. Yo.
Sɛ adeɛ no a wowa woka no, ɛwɔ sɛ sɛ yɛyɛ investigation a, wokɔka na yɛyɛ nhwɛmu a, ɛwɔ sɛ polisini no.

Na seesei no, sɛ. Wɔmfa nkɔ nkɔto amansan anim sɛ ebia adeɛ yi hu, ɛbɛhunu no obi. Okay. Ɛbɛma obi abɔ piti. Ah. Ɛde ayamhyehyeɛ bɛba. Yo. Ɛna obi bɛwu.
Na aka sɛ obi bɛwu ampakyɛ ɔwɔ ti o. Wɔn na ka kyerɛ sɛ mmara no sɛ yɛ musa asɛ wɔn na ka kyerɛ o. Mm.

simple o oh, na wonim wei nyinaa na dabi
ɛnkyɛ sɛ gyeme police na aba no ade
is that simple yɛtu fɛm kyerɛkyerɛ me yɛ ɛda wɔ pɛkyɛkye o ɛti me mekyerɛkyerɛ m'asafo ma
mefie mbaako mekyerɛkyerɛ wɔ ho mekolisam na ɔmwɔ adwuma mu mekyerɛkyerɛ ɛsɛ na mɛbaayɛ a yɛkyerɛkyerɛ mu mese Meyɛ teaseni a mogya ne nsuo di firi saneɛ. Mm. Ne saa ne nti, meyɛ ateasefoɔ nneɛma. Mm. Deɛ mmara no ka no ɔman no yɛ ni so. Mm. Na mmom sɛ wowɔ ni na sɛ wowɔ ɛyi eh, tumi bi a sɛ wone Gabriel kɔkasa na ɔse kɔka na ɔkɔka ɔno abɛba abɛyi n'ano ɛwɔ ahyɛasefo mu a na ɔbɛba na nyɛ nyɛ na ɔba a ɛyɛ na sɛ ɔbɛba kɔka yi na yɛwie gebrɛ a wosi na adrɛs bi ha yɛnya no ɔka ɛna yɛ detam yɛnya no ɔno sɛ ɔndae hɔ ne mmom wobɛka kyerɛ polisi anaa kɔto no sɛ

it happened and it's recorded in the book of isaiah so ma menka no na wakɔnka wiase nyinaa ɛbɛkɔ nka israel yo yo yo dadi dadi mebakyɛ wo deɛ yɛbɛsa afrɛ wo akyire yɛbɛsa afrɛ wo akyire na yɛsa ne wadi nkɔmmɔ ɛfa ayi ho nneɛma mmaako mmaako bi yɛ yɛ asan agada nti wei deɛ yɛsrɛ yɛ time no ɛbrɛ ne yɛ ayɛ bɛ. okɛ wei deɛ nkɛtɛ wo wei deɛ nkɛtɛ wo. mɛba o de o de fɛsi dadi fɛsi fa wei si fa wei si ma yɛ fa wei si ma yɛ. ayi na ɛyi ɔsoma zanekara sɛ zanekara soma alakɛ sɛ ɔkɔ kan kyerɛ ɛɛ ɔhene ezekia sɛ onyankopɔn bi ani hɔ nti ɔmo dwane ɛkɔtoa. isaiah the mm. prophet isaiah bɛka asɛm ketewa bi bɛgu wɔ hɛn aso mu asa wankɔka wanfa nkɔto ankɔfa bigram ankɔgyina jerusalem ɔka gu n'aso mu sɛ adeɛ bɛkye no ɔbɛte asɛm bi adeɛ kyeɛ na ɔbɔfoɔ baako abɛkum about 185,000 soldiers a wɔn fi Assyria na wɔn asaranda Jerusalem. Hmm. Ɛno ɛne prophecies a ɛni wɔ Bible mu ɛyɛ hmm. prophecy a ɛka na ɛkɔto radio so

Enti wotie asɛm a polisifoɔ reka a, ne deɛ sɔfoɔ yi reka a, wohu sɛ wɔatwehye asɛm no. Nkɔmhyɛ no, honhom no te siw so a, onipa korɔ kɔka kyerɛ no. Ntɔkwa bɛ na ɛwɔ mu. Ntɔkwa bɛ na ɛwɔ mu. Because Ghana nyɛ wɔn nyinaa na ɛgye nkɔmhyɛ di. Nti wokɔhyɛ obi ho nkɔm na sɛ nipa korɔ te na ɛyɛ fear and panic wɔ no so a, ɛwɔ sɛ ɛkyɛ wo. Nti deɛ polisifoɔ ka no no, Momma nkɔmhyɛ no mmu ngo. Ɛnyɛ ayɛyie nkɔmhyɛ. 2022 o wobɛdi yie 2022 nyame bɛhyira 2020 ɛkum ɛkum ɛkum no adɔɔso. Momma asomdwie mmra Ghana hɔ. Na problem sɛ wɔ Ghana kɔ yɛntumi nsɔɔbo nwie no mo asaa bɛkum nkurɔfoɔ 2022 asaa apee so. Nsɛm a polisifoɔ ka nie. Wonte ase a woyɛ bɛrima a wode ɛkɔ no ɛkɔhyɛ. na thirty first eduru a, ɛhɔ na yɛbɛhunu wɔn a wɔbɛkɔ prison ne wɔn a wɔbɛkɔ akɔtena fie akɔda asomdwoeɛ mu. Me din de Kwanaba Boateng. Wobɛtumi nso de wo nso adwenkyerɛ aba.